Ko te kapa haka o Te Mātārae-i-ōrehu e tauwehe nei, whai muri ina tau e 30 ina taumata tiketike ā-motu, ā-ao mō te kapa haka. Ka whakarīhia e Te Manukura Mauro te kapa e Wētini Mitai Nātai tōna maro, ā, kua whakamutua te tū a te kapa ki ngā whakataetae haka. I te tau e 94 te roopu ka timatahia e Irirangi Tiakiawa, he manu hakahaka rongonui o Te Arawa. E rua na whakataetae kapa haka ā-motu kua toa i te kapa, kua toa tāruarua nei hoki ōna kaitātaki i roto i nā tau. I tū nā tahi hoki te Mātā Raiorehu me te kapa ori hīteki o Aotearoa i te tau e 2001 i te whakaaturanga o Ihi Frenzy, I pau katoa nā Tīkiti te hoko, ka mutu, he kapa tēnei i kitea ake i te ao i ngā hui pēnei i te whakataetae ipu whutupaoro o te ao i te tau 2018. Tokorua ō rātou kaitātaki wahine kua ngaro i te tirohanga kanohi, ko Tiny Morrison te manukura wāhine o te motu mō te tau 2000, i mate i te tau 2009, a ko Charley Morrison i mate i te tau e 2018. Nā, kua hono mai ināianei ko te manu kura ō Te Mātāraiōrehu, ko Wētini Mītai Nātai. Wētini, tēnā koe. Tuatahi ake, kātahi te whakatau nui ko te whakamoe te kapa, nē, hea te take i pēnei ai?
Ko te take i whakamoea e au te kapa, kua Kua āhua koroua haere ināianei, kua ngenge haere ā, kua tae ki te wā, kua toru tekau tau, kua oti ia au taku oati ki taku pāpā ki a Te Irirangi, ā, nāna i whakatū māku e whakakapi.
Ka pai, nō reira ki te titiro whakamuri, he aha te mea whakahirahira rawa mōu hei kaiārahi o tēnei kapa? Oh, he nui ngā, ngā, ngā taumata, ngā kōtihi o te maunga i pikingia, tētahi ko te, āe, ko ngā wini tonu, āe, ko ngā wini, ngā tōtanga, whai anō ko te tū ki te taha o te Royal Ballet, ā, te tau 2001, 2001, ā, te haere ki rāwāhi hai māngai mō, mō Aotearoa, ā, nui ngā wāhi i taea e mātou. Ia, haere ai e mātou. Mm.
Na, kātahi te mahi uaua, nē, te ārahi nei i tētahi kapa, te tito i nā mahi, te tū hei, hei manu tāiko mā te kapa? Āe, āe, āe, āe. Āe, he nui, he mahi nui tonu. E, ko koe te Pirihimana, ko koe te Kaitiaki, ko koe te, ko koe te, te nēhi, te rata, te kaiwhakaako, te tangata ka nui ngā taumaha kei runga i ō whakahauwī kia puta rā anō ki waho o tētahi o ngā whakatātai. Ā-rohe, ā-motu, ā-rohe, ā-motu, koirā. Nō reira, āe, kua tā ki te wā, āe.
Nō reira kua whakaritea rānei tētahi kaupapa poroāki?
Taku poroporo ake ki te ao kapa haka, ā, ka rere tonu ngā mihi ki ngā kapa katoa, me ngā kaiārahi, me te mōhio ki ngā taumahatanga kei runga i a koutou. Āe, ā, nō reira e mihi ana, e, e wehe atu ana, e hoe anō. Ka tonoa pea, mā tātou tonu e kite, ka rā anō mā tētahi anō pea e ara, e whakaara i te rōpū. Hoi anō a tōna wā pea mā tētahi o aku tamariki hei hāpai, ā, ka whakarā ake anō te maro mai te pungarehu, ā, o te ahi. Nō reira, a tōna wā pea, hoi anō i tēnei wā kāore anō kia, kāore au pirang kia tino kotiti mai te whakaaro i tīmatahia mai. Mēnā ka tuku noa i tēnei wā, ā, kia haere tonu, ahakoa te hīkaka o ētahi ki te haere tonu, whai anō, ā, tōna wā, kua mea atu ahau, mō te matatini, ka mutu. Whai anō arā anō ētahi kaupapa mā te mātārae o Rehu te haere ki rāwāhi, te mahi pea ki roto i ngā whakaari, ki runga pea i te pouaka whakaata. Ka ora tonu Ki taua, taua momo mahi. I tēnei wā, kua, kua kitea au, kei te haere mai anō a Kirihemete kua, kua pīrangi au kia wātea me waku tamariki mokopuna. Koira, ia tau, ia tau, kua mau au, kua mate au ki te, te noho kia mutu rā anō te whakataetae ā-rohe, te whakataetae ā-motu, ka mutu, ia tau, ia tau, āe, ka tae ki te wā kia whakatā. Ā, nā momo piki mēnā heke o te ao kapa haka. Nō reira, he aha kai te ana matamou, Wetini? Ā, i roto i ngā rā e tū mai nei, he nui ngā kaupapa hei whai māku, ngā mahi pakihi, ngā mahi e pīrangi ana ahau ki te mahi kua roa e waiho ana ki te taha, ngā mahi whakaraku, whakatangitangi taku rakuraku, ā, te rehu kōkō o taku pūtātara, Hoi anō, nui tonu ngā mahi hei whakangahau i te ngākau, ā.
Ka pai, ka nui te mihi ki a koe, e Wētini, ā, mō wēnā whakamārama me tō rōpū.
Tēnā koe, tēnā koutou e te ao Māori, tēnā koutou. Ka nui te mihi ki a koutou, e ngā kapa, e ngā iwi, e ngā hapū katoa o Aotearoa. Tēnā rawa atu koutou.